Барыгызга да сәлам дуслар. Без сезнең белән күргәнегезчә Far Cry 1 үтәбез. Мин Газиз Фаттахов. Теге сериядә без хәтерләгән хәтерләсәгез, э, инкубаторларда йөрдек, андагы җин, тешкәйләр, җин, сикергәкләр, камыр батыр абыйлар белән эш иткән идек. Безгә дошманнарча мөнәсәбәттә булган. Э, миңа әйтергә кирәк, бер дә ошамады ул. Чөнки анда да без үлгәләдек, әйе. Э, Үтүе җиңел булмады. Һәм карагыз, монда шулай үсеп килүче пальмаларга. Вакыт үткән саен әнә ничек алар үсәләр. Э, безнең биремебез, игътибар итегез, беренче утрауда безгә торырга, төшерергә көймәдән. Монда безнең дошманнар йөриләр. Безнең монда танк та Монда инде безне көтеп торалар. Гелдәгечә ничек инде ансыз булсын.

Аны бит инде 150 гаскәри саклый, әйме? Мин дөрес әйтәме? Аны карау безнең патроннар. Әйтергә кирәк, җитәрлек. Бу эш өчен мин җитәрлек дип уйлыйм. Әле алар биргә дә тиешләр безгә, ләкин шулай да саклык комачауламас. Башта без тикшерик алар кайда, алар ничәү. Менә мин монда күрәм өчне хәзер. Әле менә монда дүртенчесе йөри. Э, индикатор буенча сез алып барсак, без әлегә беркем дә күренми. Ләкин бу теләсә кайсы вакытта үзгәрергә мөмкин, чөнки менә моннан э, килергә мөмкиннәр. Һәм инде алар үзен күрәләр дә, тотына инде монда. Җәһәннәм. Э, аңлаганымча, ул шартлаткычлар кайдадыр менә мондаймы? Ә булмыймы икән берәр ничек э, аларны алып таярга шундуга? Безнең монда таш бар.
Что это за звук? А.
Кызык. Фаракарай эште дә бар ул әйбер. Таш белән Таш белән э, дошманны бүтән якка юнәлтү. Ул тайды. Дигез әле бездә. Это было. Йо, бу корал белән булмый. Менә, менә, менә алар. Уен сакланылды һәм без тоябыз. Буларга игътибар итмичә без тизрәк тоябыз. Без тизрәк, без тизрәк, без тизрәк тоябыз. Э, безгә, о, безгә монда. Ләкин безнең монда киме. Һәм безнең монда көтү белән дошманнар булмады. Безнең бу планыбыз эшләп бетмәде. Кирәк булган икән барыбер боларны алырга. Чөнки аларны алмыйча булмый. Алар барыбер монда киләләр, синең арттан баралар. Алар барып сиңа э, җиңел генә яшәргә ирек бирмәячәкләр. Гомеребез безнең бигәс. Тагын берничә атуга, бәлки бер генә дә җитәдер.
Сейчас ты умрешь.

Гомеребез әз безнең. Үзегез килегез әле монда, яме? Шулайрак. Безнең анда тагын күренә берничә дошман менә берсе бында бугай. Ютубка йөкләгәндә видеоның сыйфаты бик начар гына, бик яхшы гына. Яки бик начар гына, бик каты кыскасы үзгәртә. Сыйфаты бик Бик тә бик тә төшә. Шуңа бәлки сез аны күрмәссез дә. Аның каравы мин күрәм. Һәм мин егылам бугай. Якынрак килергә кирәк, ул каядыр монда дип төртеп күрсәтә миңа. Менә тегендә безнең көймәбез дә бар. Һәм миңа бик тиз арада табырга кирәк берәр аптечка. Безнең монда бар иде, мин аны алдым мөгаен. Эх, әйе, мин аны алдым. Без сакландык менә монда, бу палатка эчендә. Шуңа без хәр кекрәеп катсак, без тагын шуннан башлыйбыз. Меңләгән дошманнар белән. Бик кирәк иде шул монда бер тагын бер аптечка. Куймаганнар микән монда? Шулайдыр инде, әйе, куерлар да инде сиңа монда. Нәрсә дә булса. Ярар, әйдәгез үтеп карыйк. Бер урынны 100 тапкыр үтү беренче түгел, беренче тапкыр үтмибез алай. Булгалады инде. Менә мондагы көймә генә безгә зур проблемалар тудырачак. Киләчәктә. Тайып өлгермәсәк, күренмичә генә. Менә бу утрау артыннан. Аларга эләкмичә генә алар тегендә монда йөзеп торалар. Аллау шәһәр безнең якка таба юнәләләр. Әйе, алар килеп җиткәнче без мондагы дошманнарны карамадык та. Бу безнең зур хатабыз булды, белсәгез әгәр. Әнә ул килә. Тагын берсе монда таба юнәлә. Һәм безнең көймә монда. Иң мөһиме көймәгә эләкмәскә, чөнки аларда пулемет. Пулеметның татарчасын дөресен әйтәм, белмим ничек икән. Пуля очырткыч. Тагын берәү безгә монда яшерен генә килә, без кырып ятабыз. Ни дигән сүз бу? Чапма, йөрмә. Тегендә әле безнең көймә килми, бәлки монда булыр тагын. Булды безнең монда. Эҗәлебез. Башлыйбыз. Башлыйбыз сакланган җирдән, әлбәттә. Так. Сез мине нәрсә? Тикшереп алмакчы буласызмы? Ник сез мине күрәсез, мин сезне күрмим, аңлам. Тик шулайсыңмы? Тагын шул неге тырмага бастык, аптечканы шундук алдык. Алмас кайдан? Калдырырга я. Чөнки безнең әле гомеребез тулы иде бугай. Ләкин инде без аны кулландык, тоттык, алдык. Безнең шартлаткычларыбыз бар. Артта тагын кемнәрдер котырында. Үлмиләр бит алар, ә. Яхшы киенгәннәр. Алай дисәң, башларында шлемнары да юк, ләкин үтерүе авыр. Бу Far Cry нәрсә телисең син? Мм, кайда? Тагын менә монда кайдадыр басып тора дип күрсәтә һәм ул мине күрә. Кая син? Сине күрмим, ә син? Ә юк, башларында юк. Эшләпә генә икән. Ковбой эшләпәсе. Күрмисең әллә мине? Тегендә безнең дошманнар бар. Белмим, бәлки бу яктан да менә буладыр. Ансы шикле, чөнки анда көймәләр икәү дә була әле. Өстәвенә. Аны безгә якынлаша. Нәрсә, ничек уйлыйсыз? Дубль 3 ме, әллә үтеп булырмы? Мин итеп булмас дип уйлыйм. Нигә, нигә син шундый пессимист? Монда безнең көймәдә дә котырыналар. Күрсәгез әгәр әнә мини картада сары тамга тора. Нокта. Нәрсә? Әйдә, кил монда. Чыгасың юкмы? Үлде бугай, әй үлде. Алдык та тайдык. Чөнки монда тоткарланырга ярамый, монда дошманнар. Күп дип әйтү дөрес булмас. Алар монда муенна көтү белән. Алар монда берничә үлгән. Монда тагын берсе безне көтеп тора иде, сагалап, әнә ул тота иде. Бетте дип өметләнәм. Монда безне тагын бер техник. Тота иде, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Кайчан саклыйсың син инде син бу уенны, ә? Хаман сакламады. Куда теперь, шеф? Шеф.
Вот она, к северу-западу от тебя. Шеф.
Кайчаннан бирле син миңа шеф булдың соң, а? Ман каттер. Тайдык. Нисә көймәләр тагын бардыр инде, әйме? Кая булсын, кая китсеннәр инде алар? Өстә менә моннан менеп була. Монда беркем дә юк, ансы яхшы. Монда нидер пирс булган бугай. Шундый Көймәдән тайык әле тизрәк. Шундай әйберләр генә калган. Менә монда берәр саклау ясасалар, нәрсә булыр иде инде, ә? Менә шуннан башлау бик уңайлы бит инде. Мин шуны күрәм монда бер Бля, гранатомет тоткан инде. Кулында гранатомет, шуның белән шуңа моның белән шаяру дөрес булмас дип уйлыйм мин. Ә, монда таң көтү белән кешеләр. Безне инде күрәләр дә бугай. Индикатор буенча. Монда нидер тавышлар килә. Кемдер күрде мин анда шоп китте. Үзе килмәс микән? Юк. Киләмсең инде үзләре. Артларыннан үзең йөрергә кирәк.

Тавыш киметкечле коралыбыз да юк шуңа без монда бөтенесен дә теге күренмичә генә алып алып ата алмыйбыз. Ләкин алар белән бер шәрләп эш итә алабыз. Ал, менә алар мине күрәләр никтер, мин аларны күрмим. Алар арттан аталар миңа аңлашылды. Оста торучылар. Үтереп булмады. Юк. Әйдәгез, бу коралны алыштырабыз. Юк, бысына түгел, бысына түгел. Менә бысына. Бусы гомерен күбрәк ала бугай. О, монда сез кара күпме бит? Юк, юк, юк, юк, юк, юк. Дислокацияне үзгәртәбез. Тавышы киле. Бу арттан киләме соң әллә? Менә монда чыгарга ярамый. Арттан да алалар. Ишек тидереп булмый соң алар, кара инде. Кискеннәр алар, ә. Нинди корал бу? Юк, бу теге миңа ошап бетмәгән корал. Мин ошатмаган. А бу? Бу безнең кулдагысы кебек. Ә, безнең монда тагын берәү тора. Һәм ул без инде күрә дә. Кара, кара, монда да көтү белән котраналар бит, ә. Бу теге безнең гранатометчыдыр инде, әйме? Әй, не гузе. Яки ул безне, яки без аны. Нәрсә, ала алмадыңмы әллә, ә? Әллә инде үзе катты шунда. Кем соң безне анда күрә?

Ник алыштырдың син коралыңны? Э, Тома буенча безнең граната шортлады нәкъ аның кырыенда, ләкин ул үлмәде. Бу уенның глюклары исең китерә инде. Ә без моннан ничек үтәбез? Бетте безнең монда юл юк. Теге надан гранатометы белән Тагын безнең үтәсе юлыбызны да шартлаткан. Мәгънәсез тәре. Ник син котырынмыйсың? Котырынмыйм. Үзем белән генә сөйләшәм. Ник мин боларны алам? Ник алам? Бәлки астан... Әй... Әйдәгез әле астан барып қарайық, чөнки мында күрәсез үзегез юл шартлый, юл бетә. Ә менә астан ничек? Мин белмим дә. Аларга күренмичә генә монда барып булмый. Боларны аласы була, җыештырасы була бөтенесен дә, яки көймәне аласы була. Монда көймә дә йөри. Ә менә монда юл бар икән. Бәлки берәр ничек тай булыр. Болар нәрсә дә булса эшләргә керешкәнче. Әй, алар әле аңламый торалар нәрсә эшләргә икән. Һәм без тиз генә бушлай. О, безгә инде тондыралар. Юк, малайлар. Болай да булмады. Нәрсә дигән сүз бу? Без якка күчеп утырдык. Дубль ничә? 4, 5. Дүртенчесе бугай. Нәрсә эшләргә? Болай бит инде булмый. Безгә менә шул манараны шартлатасы була инде. Ләкин мондагы юллар алар шартлыйлар. Димәк, безгә сиздермичә генә. Ләкин монда да булар белән Атышып йөреп булмый, чөнки өстән безгә тондыралар. Тагын белән гранатометтан. Бу безнең эш түгел. Болар әлегә безне күрмиләр була, ярар. Күрмәсәләр яхшы. Киттек. Бик тиз ара безнең Джек Карвер. Нәрсә бу корал дип торам. Менә монда тавыш киметкечле корал булуы бик тә файдалы булыр иде. Ләкин без аны инде әллә кашан булгап аттык, кирәге булмас дип. Икесе синхрон рәвештә утырдылар, кызык иттереп. Инде тагын безне көтү белән чыгарга тиеш. Шуңа

Карагыз әле, сезнең снайперкагыз юкмы? Әнә тегендәге налын тинтек. Дегенерат белән әзрәк. Э, аңлашырга. Тегеннән дә аталар, моннан да аталар безнең. Фронт ягыннан да аталар, профиль яктан да аталар. Ләкин кайда ул? Кайда соң? Мин анда барырга куркам, чөнки миңа атам дип тагын басмага тидерсә, без тагын шул балык башы була инде. Идегез әле, тиз генә менә шунда кертаек, әйме? Хәм Беркем дә безгә монда атмый бугай. Тизрәк, тизрәк, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Әйдә. Менә шулай. Безне кемдер күрә, ләкин мин аңламыйм. Кем? Безнең тагын монда йөриләрдер инде, О, о, о, әкрен. Икесе шундый кискен. Хәл безнең җыелды һәм шаптырдык. Чаптырдык тизрәк. Безне күргәнче. Аллага шөкер, монда безнең беркем дә юк. Чыгып тоябыз да. Утырабыз. Әйдә, әйдә, саклан, саклан, саклан! Аңгыра. Мин дә менә көлүдән үләм инде хәзер. Ох, уен саклады. Шундый җиңеллек. Дел тапыланда очырга дисеңме? Әнә тегендәге безнең дускайларыбыз безгә атмаслар микән соң? Юк, алар инде атмаслар. Чөнки атыр өчен аларга инде менә бу йөртүчегә туктарга туры киләчәк. Нәрсә безгә тегендәме? Әйдә. Миңа нәрсәдер килде телефонга. Ниндер хат. Аңа инде игътибар итеп тормыйм. Кирәк булса шалтыратырлар. Безнең монда дошманнар юктыр дип өметләнәм. Чөнки минем гомерем Телләгечә төптә. Көймә белән без проблеманы чиштек. Барабыз алга таба, юнәләбез. Ник соң монда бер генә аптечка да юк, мин аңламыйм. Ник соң монда чекпоинттан чекпоинтка тыша-тыша йөгереп йөрергә. Нәрсәбез бар? Бар ди. Берәй бер бездә юк. Менә бу гына бар. Ары бире булса. Тек. Нәрсә анда? Безнең монда манаралар. Һәм әллә кулына граната тоткан иде. Малай. Безнең бит берәйбер дә юк. Әйе, менә мин аны көшкә-көшкә бинокльдән күрәм, ә ул менә шулай гына күрә безне. Коралланмаган күз белән, әйме? Менә мин аны күрмим мисалга. Һәм дә үзен куаклар. Ләкин ул безне имеш күрә. Һәм ул безнең буенча тондыра белмим. Җәмәгать мин моны ничек үтәрмен? Чөнки минем 0 0 снайперкада 0. Һәм минем Джек Карверна дөресрәге куллары калтырый. Өстәвенә минеке дә калтырый. Эх, булмый бит, ә. Якынрак килергәме соң? Якынрак килеп, менә шул кыя артына качып, берәр ничек әкрен-әкрен генә ятып чыгып булса да. Юк. Болай да булмый. Ә, безнең менә нәкъ безнең өстебездә.

Ләкин аңа тидерүе дә җиңел түгел. Чөнки моны мин дә күрмим, кая икән? Менә кая ул? Үлдеме хәр, юкмы? Бронежилеты гына калды. Позволили бы они...
Әллә машина белән безгә таба юнәлә инде. О. Юк.

Хәлем дә калмый. Ихтибарны бик шуалта бу. Эх. Торамы, тора инде сөял үзен пулеметына. Ә, төште. Булмады ма? Ярык шунда. Әйдәгез дип булмады. Менә ул безне әлегә күрми. Әйдәгез аны шундук алып карыйк. Күрде. Тоябыз. Ул безне шундук күрәлектер. Мин аны аңлап бетерә алмыйм. Бу Far Cry-ның мондый мондый ягын. Ул безне хәтта кыя аша да күрә. Монда чыгуның бер генә дә файдасы булмас. Әҗәлдән башка бүтән әйбер без аны таба алмабыз. Чөнки күрәсез монда алар бик тиз күрәләр. Нәк безнең кырыебызда шартлый. Бәлки алар үзләре монда бер ничек килерләр, теге юлларына килеп җиттеләр бит. Безнең буенча снайпер да ата, безнең буенча атам да. Гранатометчы да. Измә безне изәлә. Шуңа күрә, җәмәгать, мин уйлыйм бу мында минем мәшәкатьләнгәнемне шундук кисергә. Туктатып торырга монда, паузага куерга. Ә үткәч инде аннарысын тегенә барып җиткәч, беренче боларны алгач, яңадан языруны башлармын. Шуңа күрә шулайрак, чөнки монда моны яздыра башласаң, бик озакка китә. Яра, булды. Шунда туктатып торам. Уф, так, яздыра башладык. Э, без монда бөтенесен дә алып чыктык, бөтенесен дә иштек, тетмәсен теттек. Һәм башка шундый төрле сүзләр. Кыскасы, көшкә көшкә булды бу. Мине берничә тапкыр тегендә дә, әнә дельтапланга утырганчы да үтерделәр инде. Бер тапкыр кимәгән, аннарсын тагын астада кешеләр булган, алар да мине үтергәләделәр. Шулай итеп, Бишме, алтымы тапкыр үлеп, тәки менә шуны үтә алдым. Хәер, менә монда иң мөһим ике крейп катнаска. Монда үтү авыр булмас дип уйлыйм, чөнки монда безнең э, броня тулы. Тагын гомер тулы. Хм, беркемдә юк. Берсен генә монда снайперкадан атып үтердем. Снайперга безнең булды хәр 9 патрон, ансы бик

Сабаклар. Этләр, эт җаннар. Жәл менә монда ишелгәндә тимер тавышы килми. Машина утырабыз. Билгеләнгән томга таба барабыз. Мәссәм. Монда шундый текә ярлар. Ау. Менә безнең киңәбез.
Анда бит инде кешеләр бар инде. Булмышы.
Безгә монда оталар. Э, граната бит тонда оталар безгә монда. Безнең дә снайпер да бар. Бер тулы броня һәм гомернең 5-тән берен, 6-дан берен алды. Нәрсә, синдә генә бар дип белсәм әллә? Югыйсә болай булмый. Ләкин болай күренмәскә бик җайлы. Ул да мине күрми, мин дә күрми. Яхшы икән эшебез. Кой ул. Менә ул. Шулай. Әзер тор әйдә, тор. Тик соң син... Ә, бу бит безнең имеш снайперканың белән йөреп булмый. Авыр имеш, ят. Кая? Безгә монда таба килә. Ярый әле агач бар.

Нәрсә дигән сүз бу? Ул димәк качкан артка. Начар. Ул монда чыкмаса, без аны хәр беренче тә ала алмыйбыз моннан. Безгә бары тик менә шул бер генә юл бар безнең. Шулай. Ләкин бу кимәгә ничек утырырбыз без үлмичә, мин әлегә белмим. Былай асылда без инде кекрәйергә тиеш шулай каты бәрелеп. Әйе, буламыз инде шулай гына. Хәзер ничек менә без инде без монда. Нәрсә бу? О, моның белән менә була. Ул каядыр монда.

Бу безгә кирәк булыр микән? Ярар. Әлеге торып торсын. Безнең коралларыбыз искеләре. Сәшләргә безгә. Ягулык багана мына манчырга кирәк. Хар куябыз. 25 секунд. О -о -о -о. Мне надо уносить ноги. Коя. Может, на носу корабля меня не достанет? Корабль кимәнең шундамы? Белмим, белмим. Син шундый шартлаткыч куйдың, өстәвенә аны ягулык багына куйдың. Монда ничек тимәсен инде сиңа. Бу безнең сузылып яткан, ял итә.
Все, я закончил. Пора сваливать. Булды бу. Хәр безнең киме бата инде, әйме?
Не волнуйся, я с ним разберусь.
Алай тайдык, тайдык. Безнең монда качырга бик яхшы урын бар иде. Әйде, әйде, әйде, әйде. Тизрәк ул бит якын. Якынаша, якынаша. Безнең анда не бар я, әмә теге гранатомет. Е. Корабы нәрсә эшли? Бу теге җанның өскә киткән кебек. Димәк, үзем кимеп атайым. О, бу безнең гомеребезне яхшы ала. Бетерде бу безне. Димәк, безгә гранатомет шундый алырга кирәк. Алабыз. нәрсәне болгабытабыз тек э, менә моны әйдә әйдә болгабыт кая ул ул юк тәк димәк безгә башта шартлатырга кирәк инде
25 секунд Һәм аннары соң без аны җиңел генә
алырбыз дип уйлыйм. О, монда 14. 14 безнең граната, монда ракета, мыйнал нәрсә. Яхшы. Хәл әкрен генә җыела. Без дәвам итәбез. Торырбыз. Күренми торганга әйләнә.
Әйдә, мин әзер алмас тәкеге.
Не волнуйся, я с ним разберусь.
Булай тидереп булмас инде. Юан ничек тидереп булсын инде алай. Утырып буламы? Утырып була яхшы, ансы яхшы.

Юк, болай да булмады, тегеләй дә булмады безнең су монда. Тия бит инде менә. Булмады бу. Бу безне алды. Дубль 2. Түге сиеркаларга әйткән кебек. Текә, текә, текә, текә, әйдә. Менә миңа кызык, ничек аны тидереп булар? Тидереп була. Хоч аңа тидереп булмый. Моның скриптлар ошла язылган, бу мисен аңа тидерәм, мин аңа тидерәм, юк, бу барыбер. Нәрсә әйтергә тиеш, шунысын әйтә дә.

Шулар менә көймә тирәли әйләнеп йөрисе була. Үзе безгә килә. Куркыран, куркыран нәрсә эшли. Ха, бер булды. Сез күрәсезме? Э, вертолет ничек тилергән. О, не дикискен. Не дикискен вертолет. Моның белән Шо яра ярамый. Корале мин кискене бар. Әкренрәк инде миңа мөмкинлек калдыр инде. Корасың син ничек селкенәсең? Хәтта мин дә алай селкенә алмыйм. Әйдә чыгыйм бит. Бетте бу безнең әҗәлебез бугай. Не волнуйся, я с ним разберусь. Әйе, мин моны хәзер инде бер 6 тапкыр ишеттем. Синең разберусь дигәнеңне. Нәрсә өчен, нәрсә өчен? Нәрсә өчен? Сиңа нәрсә? Менә бу бөтен булган 14 э, ракетаны да тондырырга кирәк булса инде, мин аңламыйм. Менә бит аңа тими ул, тидереп булмый бит аңа. Ул якынлашым өчен мин аңа беренче китә тидерә алмыйм. Моңа тидерер өчен белмим, нинди төгәллек кирәктер. Ат, атыйм, а, кирәк кенде атмый да бит ракеталарның тизлеге дә бит тизлек түгел Муйны бөтенләй үтерге җыенмаган. Беркемгә дә синең зарлануларың кызык түгел. Сиңдә калыр. Әйдә. Уф, әллә китте инде. Әллә китте инде. Әй, хар менә атып бетерер дә.